ס'דא א מעשה צו פון א יונגעלע געהייסן יודעלע, געוואקסן אין זייער רייכע שטוב, ער געווען א כיתה ז' יונגעל פיין געלערנט געבליהט געוואקסן, ס'איז געווען כ ט זיון, די טאטע איז געווארן קראנק געהאט יענע מעשה, לא עלינו ולא עליכם, די טאטע איז געווארן שוואכער און שוואכער, די געלט איז געגאנגען אויף מעדעסין, ס'איז נישט געווען קיין צייט פון זיך אפצוגעבן מיט די קינדער, און די טאטע איז לא עלינו נפטר געווארן כ ט ח', דאס קינד ווי א בלימעלע האט זיך פארמאכט, האט מער נישט געהאט קיין כח צו לערנען און צו דאווענען. האט מען געדארפט זוכן א ישיבה פאר אידעלע, ווי לייגט מען אידעלע, אין די בעסטע ישיבה, ווי לויט זיינע כשרונות אדער אין א שוואכע ישיבה, לויט וויפיל איך האב באלערנען האט די מלמד געזאגט דאס קינד איז א יסעם די אבי יסעימער מיט זיין טאטע איך העל איך אים טרעפן א ישיבה און מען זוכט א ישיבה קיינער וויל נישט אריינעמען א קינד פון א שטוב וואס איז נישט דא קיין געלט און א קינד וואס וויל נישט לערנען נאך אויך א יסעם די מלמד האט געטראפן א ראש ישיבה וואס עפענט יעצט א ישיבה און ער זאגט אים ר' אלחנן טייערער ביסטו מרזגילע נעם אריין דעם יסעם געב אים א טשענס האט ר' אלחנן געזאגט אויב דאס קינד האלט נאך ביים לערנען גוט אויב נישט נישט. ר' אלחנן האט אויפגענומען דעם יונגערן, יודעלע קלאפט אריין אין די טיר, און ער זאגט אים, יודעלע טייערע, כ'האב געהערט זאגן אז דו האסט פיין געלערנט, האסט געבליהט, האסט געוואקסן, אבער יעצט איז אנגעקומען א צייט און א זמן וואס דיין טאטע איז נישט דא, דיין מאמע האט נישט קיין צייט פאר דיר, און דו לערנסט נישט. וויל איך וויסן יודעלע טייערע, דו גייסט נאך לערנען אדער דו גייסט נישט לערנען? דאס קינד האט די ערשטע מאל געהערט די ווערטער און ער האט אנגעהויבן צו וויינען. די ערשטע מאל איינער זאגט צו מיר פנים אריין דאס איז דיין מצב, האט אנגעהויבן צו וויינען. דער בעל חנה טראכט זיך רבונו של עולם וואס טו איך מיטן קינד? ער נעמט אידעלע צום פענסטער און ער ווייזט אים, זעסט דא א בנין קעגן איבער? ס'האט פערציג שטאק, דו ווייסט וואס מען טוט יעצט צו דעם? מען גייט עס אראפ קנאקן און מען גייט ארויף בויען זעכציג שטאק. פארוואס אידעלע דארף מען בויען זעכציג שטאק? אראפהאקן א בילדינג? לייג צו צוואנציג שטאק און פערטיג. די סידור איז זייער פשוט, די יסודות, די בעיסמענט און פאונדעישאן איז געבויט געווארן נאר פאר פֿערציק שטאק נישט פאר זעכציק, זייער גוט, ס'האט די אידעלע די מאכט מען איבער די יסודות, ס'האט געקאסט אראפצוגיין אבער מען מאכט דיך איבער די יסודות, מען קנאקט דיך אראפ און מען גייט זיך געווארן זעכציק שטאק, ס'גייט זיין דא א בנין, זאגט אידעלע יא יא אבער פארוואס די גאנצע קלאס בארג דארף מען נישט איבער מאכן די בנינים, נאר פאר מיר מאכט מען איבער די יסודות, פארוואס נישט פאר די גאנצע קלאס? ס'טוט מיך אן לאכן וואס אויך איר טראגט, פארוואס דארף מען דא בויען אינמיטן פון די שטאט דארף מען בויען א בנין, גיי ארויס אינדרויסן פון שטאט ס'דא ליידיגע שטחים קענסט בויען הונדערט שטאק, וואס דארפסטו דא בויען זעכציג שטאק, ווייל דא איז די סענטער פון שטאט, די סענטער פון שטאט האט די וועליו, מוריי ורבותי. אידעלע האט זיך גענומען, אזוי גייט די מעשה ס'איז א מעשה שהיה, האט זיך גענומען מיט זיין טאטע זיין קראנק מיט זיין מאמע נישט האבן קיין צייט, פארוואס ווייל ער האט געכאפט מ'מאכט מיר איבער די סדר יסודות און איך בין די סענטער פון שטאט, טייערע אידן אונז זעמיר די סענטער פון שטאט, אונז זעמיר די סענטער פון אלע דורות, אונז זעמיר די דור פון משיח, די דור וואס האט זיך אונטערגענומען יסר ואכמינא אונז גיימיר עס מאכן מען מאכט איבער די יסודות אבער אונז גיימיר עס באווייזן בסייעתא דשמיא און מיט דעם וועמער טאקע ארויסגיין.